So mazuva ano ne this uh, nyaya dzatiri kutaura dzekuenda kumusha idzi nedzekunogara kuzimbabwe ndakaona kuti pane mashoko anoita kakuchinjana there's an exchange of words dzinowanzoitika mumastreets imomomo uh, either masocial media muwhatsapp groups efamily or even face to face I notice that those are in the diaspora are telling people vari kuda kuenda kudiaspora kuti you can't come to diaspora. The UK now is different from the UK then. A lot of things that have changed. You can come to the UK now um, and you discover kuti you can't serve the same way yaitwa nekudhara kuziva kuti kana ona mai vari kuuk vai vakaimba vaitenga stand vaya kuitira zvinhu kuri kuzimbabwe so people in the uk people in the diaspora vari kunana south africa wo tinge tichikuudzai kuti ah, The South Africa iriko nhasi yasiyana neyakudhara. So if you have money, don't come to South Africa. Ramba uri ikoko. But tichikuti ramba uri ikoko, isu tinenge tiri ikoko South Africa. So the question now is, so if you are still in the UK, you are not coming back kumba, but isu tira kuya ikoko, you are saying we should not come there. Mukutirambidzire kuti tiwe ikoko because dei kwangu siri right maisauya. Alright. But you also find kuti panoita kuZimbabwe ndakawas in Zim recently. Ndaiudza vanhu kuti ndakuda kuuya kuzogara kuZimbabwe. Ha ndimboona kuti zvakamira sei. Do you know what people would say? People say, "Ah, Zimbabwe amuigone here? Ha, mukaigone here Zimbabwe mimi? Ha, majara soft life yekuna na Joburg, kuna na Durban. Ha, you can't even manage life yekuno kuZimbabwe. Yakuda isusu taita sei? Tajairana nayo. So you'd find kuti people in Zim vari kuti ivo va develop a thick skin they've understood the way things run vakuunderstanda kuti zvinomhanya sei zvinobva pa zvichienda kupi vakutenda kuti vakunzwisisa how to run the streets and to make money even environment isingatendere economic situation isingatendere same as the people in the uk they are saying most of the people in the uk that i talk to they say isusu handina kana two years handina kana one year eh, ndiri kuenda kuzimbabwe ndonoona kuti zvakamira sei This is my two cents. Usati warelocata kubva kumba kuZimbabwe, tanga wanyatsoita research yekwauri kuda kuenda kuti kwakamira sei ende usati watarisa magarirwo akanaka ari kuita vamwe funga their source of income this is one most important thing to consider kuti what is giving the money where are they earning money vari kuwana kupi mari vari kurarama sei because i have discovered that tinogona kunakirwa nekuona vachipfeka mamanchester united jezi manyowani aya vachipfeka mazijaketi mazihombe vachitora maphotos vari kusnow but mari yavari kurarama nayo iri kubva kupi uye vapedza kushanda from 1 to 30 vari kuzosara vachisevhawo mari iyi ndochinhu chakakosha ichocho izvi handisi kutaura kuti uchibva kuzimbabwe uchienda kuamerica uchienda kunze kwenyika chete even iwewe wacho you want to relocate back home i understand there is a narrative to say even kumba ndogona kungodzokera ndiri pazero ndikangonotangira pazero im telling you its easier said than done 17 years in the diaspora you go back home and say ndichanotangira pazero i'm telling you pamwe pacho pazero pacho unogona kutadza kusimuka it is very important when you want to relocate when you want to migrate to have a proper source of income a stable source of income usazopedzesere wakunonhonga mabhini for the sake yekuti ndiri kunhonga mabhini at least ndiri kunyika kwangu ngatisanyeberane ngatisanyeberane

I used to talk to them a lot. We used to be happy here in Durban. Tichitaura chidii. Pavakangoenda kuZimbabwe, vakutonge vasinga existe. Even ndikavafona kuti hawo yei hatimbobve pamba tiripo, vakurarama life imwe iya yekutonge ungori pakomboni wakutongoraramawo zvimwe zviya nenyadzi. Vamwe vacho vakambovabva even pama social media platforms nechi why because unoigona kuita a move isiri well calculated yomva yanoita a very downgrade yelife yako ini ndofunga kuti migrating or moving haisi nyaya yekudowngrader its just changing a location a geographical location kungonochinja kwekuraramira uchienda kumba kwako because ultimately we all want to go back home tonogara tono kudzimba dzedu because initially the motive when we came was not to stay but actually to work so ndoda kuti tinyatsobatsirana ipapo then also there are also some reasons why people uh, would give you to say haa chimbomirai kudzoka kuzimbabwe haa zvina zvinonyatsomira kudzoka kuzimbabwe zvinogona kunge zviine paviri number one eh, nanchiverenga one of videos mr odidi i was just wearing, watching one of his videos one of the reason inogona kuitira kuti vanhu vari kumba vakudiscourage kuti iwewe uende kudzokere kuzimbabwe one of the reason is the people can be benefiting from you kuna vanhu vekutoti ah, vanenge vachitoita mari newe iwewe unofungidzira kuti uina sisi kana kuti mukoma wauri kutumira mari every month wauri kuendesa kuchikoro wauri kupa mari dzemagrocery vari kuzimbabwe paunoenda kuzimbabwe paholiday ukanovaudza kuti ndaakuda kudzoka manje ndichiuya vanogona kukudiscouraja kuuya why because they know kuti mabenefits avanga vachiwana uri kudiaspora havachamawani saka vakuziva kuti ah mukadzoka manje tichazorarama same life here vane fear of the unknown also kuti will you be, make, will you be able to make it in the hostile environment the economic environment that's not so favorable so vanogona kukupa madiscouragement ekuti haa ah, no de mambo chova kana dzimwe five years pafive years iyo vakuitawo plan yekuona kuti pazvishoma zvavari kuvatumira vagona kuita masavings and mainvestments yekuti kunyange ukazouya zvikabondera unogona kurarama so there are people who can discourage you because they are benefiting from your life from what you're doing from what you're sending kuchiti vakai vachiwedzera tuma two dollars twavo vachiita say they're benefiting from your life there and they are not sure if you come back and be with them zvichazoita here and i also want imimi vanhu vacho vari kuenda kumusha kuti muunderstande kuti eh, paground pamuchadzuka kuzimbabwe things are no longer the same as they used to be ndozviona inini pandoenda kumusha whenever i go back to zim uh, my first days i would try to find ah, shamwari uh, dzangu dzandakura nadzo ana john ana peter ana simba ana munya vanani then i would find kuti these guys are too busy ndaipedzisira ndava nekuti ah, vana mundi kutsvaga vanhu havasi kubatsika munhu wese ari busy kumhanyisana nezvinhu zvake vamwe vafana vakaroora vamwe vakaroorwa vasikana you'd find one pamwe anozongoona vachitongoti ha inini ndiripo pamaraini ndakazongoroorwa ndikadzowana kuti inini ndiri pamaraini izvo zvakambobondera mazuva ano ndiripo pamwe pacho unogona kutoshaya so understanda also kuti when youare going back home you should go and create new connections new networks new friendships

diasporans handizvo vanga vagara vari kunze kwenyika takuita get together yedu sezvataiita maold uh, school friends tototi eh, muna december muyamwe huyaiwo padomboshava pachirume apa pandiri kuvaka ndotaurawo naishe wangu ndomutengera mbudzi ndozvavanoita kana muchida kuungana wotenga mbudzi wovapa kuti ndine vanhu vachazouya toisa mabristend edu togocha chero paine kacottage zvapo tongoswera tiripo tichipanana maideas kuti guys mauya muna december kuholiday muri kuda kuzorelocata tiri kuzviziva vamwe venyu makatorelocata muri kuvaka what are the challenges that youare facing what are the opportunities that youhave seen on the ground we share because this way we see things isusu tiri kuno tane masentines tiri kusouth africa the people who are on the ground in zimbabwe zvakatosiyana pandosvika pamba pagogo chirume kuepwezi paya ndichiona vakaisa mhomba yembambaira yavo vakaisa mumwe mufarinya iri uko vanofarira mufarinya yavo vakaisa kagadhini kavo kemahusi wakarava papa yadhi yavo yakangodaro haina haina jurawo ndiri kuno nekudiaspora as you can see ndofunga mutoona this is a very limited space space yepanapa haisvike 50 square meters yekuti you can do a barbecue a barber a bry panapa we are very confined vana vedu vanodzidzira kukambaira mumba achifamba akutodzika pamastairs apo akutoenda parking kwese kune pavement hakuna paunotsika dhaga handisi kuona so so when i go home ndikaona that little uh, 600 square meters

There were connections then and do not use more effort to try and resurrect dead connections, dead relationships. usaramba uchizongoisa effort kuti hamunondidadira kwakutononyora pafacebook kuti hee makazodai no those people were close to you then you would understand each other then because of zvamawirirana ipapo now waakudiaspora Chienda kumba and also when you go home usaende uine mentality yekunotarisira pasi vagara vari munzvimbo vari pasi. When I went to, to, to the rural areas in June, I think I shared that one of the things that is important in the rural areas is relationships. unonotengera vanhu madrink doro muchidii you see some of the things you won't need money to buy and some of the things you won't need money to get information but just simply by building relationships kuwirirana vanhu kunokubatsira kuti unobva wasviko connecta nevanhu varipo wofeela kuti they are not being uh, condescended havasi kutarisirwa pasi havasi kuonekwa sevanhu vasina kudzidza sevanhu vasina kurongeka you need to be very humble you need to be very grounded i was talking to one sister yesterday uh, she's in the uk but using a zimbabwean number on WhatsApp and for calls um, per WhatsApp. So she was saying, ah, you know, sometimes when you do business in Zimbabwe and you're using your UK number, my price are not changed. The way you're looked at, you know, Siana. So when you use your Zim number, urungoita kunge urimo muZimbabwe, murungowirirana, maquotations anyu ari kuenderana. So ndikuda kutora that kuti even when you come back from the UK, pinda muZimbabwean number. handika pinda muzimbabwean mentality gara umbwa watotaura kuti makadii sekuru makadii baba uchitodaro handitika ah ho oh, kwakadii kuno kwete kuti when you come on the ground you want to prove us kuti wanga wari 15 years old the uk you accent hi you know bra i need some water we need to do a bor then we do a roll no be grounded when you come on the ground and also inini ndakatozoona kuti afana ari pazimba apa ndakaenda ndine jita 6 yangu iyo sangana vachindiridzira mabhero vani magd 6 awo totomira pasaidi ari paiti ah zviri sei vakadzoka rini ah tirimo handika vanhu vakafamba neupenyu vamwe vakasimudzwa namwari kuzimbabwe ikoko so bvisa chimentality chekuuk bvisa chimentality chekusouth africa chekudurban ngazvisare kubeach ngazvisare kuindian ocean go back home and be grounded usikunotanga nevanhu ivavo pasi then you begin to understand each other palevel iroro ndaitange ndajamba nyaya yemanetworking yandachitaura so in december guys i'm gonna plan a day ndichatora day racho randichazonyora zvangu panapa kuti musi wakati maybe probably do a small poster andichafukanda pasocial media whatever or i don't know or zvesocial media zvinozonyanya futi i would love to have our community panapa so iwill post it pano pa, pa, pa youtube kuti those coming to zimbabwe probably just before christmas around 23 or so And in a Christmas party, and you tell an with every year for the past 11 years. I've been doing my Christmas party, my papa go go chirume. So I know it's a Christmas party, then I feed vana 100 to 150 vana in community so I bikira rice during the day. So I'll just check kuti ndozviita before Christmas, then isusu yedu toita after Christmas here so that uh, vamwe vanozodzokera vari kudzokera nayo UK kuna nani. This will be a networking of diasporians Uh, some who have already relocated vatoko kudhara vachitiudza kuti vakasvika uh, zvikafamba sei uh, vakavaka sei zvikadii andika and some of us uh, by then ndiye ndapedza kuvaka kanhiri rangu kaya ndiye ndatopedza saka at least mune makuya pamba papedza kuvakwa papendwa pendwa pachine construction yesomething big chine chiitika to vatangoita bra yedu tichitaurirana we have share communication chichiche because i understand there is a wealth of there is a pane wealth of information pano and i enjoy macalls amunoita ndinoona nagogo ana sekuru vanobatana vachindifonera tomboita maconversation ma30 minutes vachindiudzawo wisdom yavo zvavakaita so we want if youare in the museum by then in december let's come and meet physically tichionana tichididi muchinditengerawo madringi kakuti muri kubatsira kufara so one also of uh, uh, the things that i want

ndingadei ndisina kutogara panapa pamwe ndingadei ndine vakomana vemakamera nemalights vachindibatsira ndaita production yangu to the next level but because of procrastination there are things that I, I want to remind you. I don't know, did I say this in my last video or I preached about them in church on Sunday? I don't know. But let me say these things. There are two things, there are revelations that also I've seen, and I believe you have also seen them. Number one, that there is money ku Zimbabwe izvezvi. There is an opportunity for kuti ukainvesta unoita mari kuzimbabwe izvezvi like this season we don't know how long it's gonna take is it a year two years three years but kune season yavhurika yekuita mari mari yacho ichibva muvhu haisi kuitwa nemunhu akadzidza ane degree ane chii iri kuitwa nemunhu ari kunotora opportunity yekuti ndine 50 dollars amgona invest muvhu aidha kurima mavheji kuisa madomasi kuita huku muvhu when you've got land you've gold kune maresources akanyanyisa but chinonetsa ndechekuti vanhu vane land yacho vari kumusha vari kuzimbabwe havasi kuzviunderstanda kuti what they have is very important izvi zvinonzwisika newe uri kudiaspora newe uri kunze ndiunounderstanda kuti hamanaka ndikangowana 500 square meters but munhu akutogara pa1 pa acre pa1 hectare yakangova kakaraund house kake haana kana pfungwa idzodzo vanhu vanotongopfuya huku dzavo dzekudya they don't have a business mentality kuti patiri panapa togona kutorova production yezvinhu zvisvino osin murambinda there kune munda wakakura kune stand yakakura mombe dziripo vanadzo vanogona kutovaka matanga vanogona kutoforoma zvidhina but havana mindset iyoyo yekuti kune mari inogona kuitika nevhu ratinaro from where was remember now zinzim less than seven kilometers to murambinda which is a biz shopping shopping center and also kuharare kana uchitoita business unongorova from rambinda ukarova vaya chivhu chivhu wasvika kuchivhu wobva watoti harare padhuze kana ukaita dzingava huku ngava chi unogona kunonotengesa kana uchida maketi yekuharare kutown even imomo murambinda macho there is also market irimo yezvinhu but people who are on the ground havazvione zvinhu izvozvo so you need to understand kuti right now thereis money on the ground in zimbabwe that's a fact and This is a good idea yekuno investa like we've already started and know we have created our WhatsApp group revanhu vaya for now the WhatsApp uh, group I think it's enough I just wanted not more than 20 people so that we can form four groups of five vanobatana vachiita a project vachiita a project and uh, for now tamboti vharei mukana wekuwhatsapp group so far timbodira nevanhu vakauya kudhara so there is an opportunity yekumeka mari izvezvo so usaprocrastinate kunoisa mari yako muvhu I used to teach vanhu kuchechi kwangu kuti when you get mari marands unogona kuishandisa ibvise muaccount tenga maus woisa pasi pepilo kune vamwe vakutoudza kuti ah, ini ndato ne 1000 ane 1.5 yandakachengeta iri pasi pepilo but this time is no longer time yekuisa mari pasi pepilo this time is mari yekuti uconveta ikaita 100 dollars isamuvhu so that inobereka invest inobereka ende usanyeberwe kunzi ichi chakazara chakaflada chakadai so situation yekuzimbabwe izvezvi ndeyekuti they want you to have a product wotsvaga market une product kana zviri zvine chekuita nekudya hazvimboore huku hadzimbonzi dzazofa kuti tichishaya kuti tashaya dzotengeserani hazvimboitike izvozvo mari yaukaisa unogona kutoiwana ende profit unoiwana so ukaenda uchida unotengesa kuti saka mbudzi munotenga nemari panapa huku munotenga nemari panapa vanokuudza totenga ne5 dollars huku e, eh, toda 500 tipo ndopanozoti ah right ndichauya nadzo after one and half months ndamboda six weeks dzekuti ndinodzifuya ndichitinohodha wakisa order iwo paunodzoka pane pane umwe supplier so what happens kumba izvozvi understanda zvinhu zviri kutoitwa nevanhu uona zviri kutoitwa izvozvi nevanhu kuti vanhu vari kuita vanhu theyare fattening mombe vanhu vakuisa huku vari kuisa mbudzi vari kuisa nguruve vari kuti people will always eat every day saka chicheka kuona kuti wondosviri kuita vanhu mari be aware of what's happening ipa up to date nezviri kuitika pasocial media pafacebook andika then when you have that information enda unoinvesta okutanga unongoziva kuti sekana ndichidada zveuku ndiano anokunyatsoziva eh, pane zvirwere zvipi zvingabate huku dzinotengwa sei dzinoda fidhi yakaita sei ndikaisa pa 100 huku ndofanira kunge ndabudisa mari yakaita sei dzinozondibudisira mari yakaita profit yakamira sei dzikafa 20 ndinode sei break even yangu yakamira sei you have that information wototanga urinja chinhu kamweya kekuti izvezvi ndaitaura hangu ndikati let's start a group because what you want to discuss in the whatsapp group should be implemented before kana kuti kutotanga kwaoctober takutoimplement on the ground once you say tozomirira november angatimirire 2026 paanotanga i tell you kuzim kune marules nemalaws anogona kungoitwa nemaregulations anogona kungonzi with immediate effect Unoona ngozi with immediate effect hapana pamba pachachengetwa huku. With immediate effect wakuda license yekuchengeta nguruve rakazodai rikazodai so pakuda ema chakazodai icho kazodai. I'm telling you when there is an opportunity inomuka kuzimu be quick to grab the opportunity and implement that idea. The moment you start taking days, taking ages to implement zvinhu izvozvo zvobva zvafa. That's number one ka. yakareba zvayo number two there is a revelation when it comes to collaborations and networking kana uchida kuenda kure enda wega ndizvo kana uchida kuenda chi hameno enda navamwe there are some journeys that are hard to walk alone anotyisa kufamba uri one kune dzimwe nzendo dzekuti kana uchida kuenda unotongoda kamwana kana kane two years kasingagoni kubata tsvimbo kana chii but kaunenge uchingonzwa kuti kana ndiinako chingoti shamwari uri sei hesi tj uri bho here tj he karipo padhuze unonzwa kuti rwendo irwo runofambika kune rumwe rwendo rwaunonyatsoona kuti ndiende ndega mm, unomirira mwana ari grade one abva kuchikoro kutoti ndinoda kuenda newe like what i was doing in zim i was walking nevana vadiki vanotoziva kuti apa apa apa vanotokudza kuti apa pakamboonekwa nyoka apa pana vadiki kumusha andika ill do this let me say this i have never done this but let me just put a biblical scripture here there is uh, samson abviswa ah, maziso aiswa muchechi samson uya uya akunzi auda kuurawa here vanhu vakunzi samson ngaatambe ari pamapillars handimaziva nyaya yaderairai zvinonzi samson akazotsvaga kamukamukomana kakambva kati shamari ndirakidzewo kune mapila ari munomu mubuilding matiri mune brutal apart kamukomana kandobva kazvika nzi bati unondiendesa pane mapila 2 akahodha building apfana kati uyai ndikubva kanoti pila iri rimwe riri pana samson ndikubata mapillars bhaibheri rinobva rati samsoni ndokupusha mapillars iwayo ndokubva auraya vafiristia vakawanda kupfuura vaakauraya achiona ndokubva iye afirawo mubuilding iyo because vakapusha mapillars simba rake ranga raudzoka pusha mapillars building yakabva yadonha iye ndobva aururwa nezvidhina vanhu ndobva vafa nemufana wayo ndofunga ndobva afawo ipapo what am i trying to say ndiri kuti time yekuti samson akuda kuuraya vanhu akuda kurevenja akapinda mucollaboration nemunhu anoona samsoni haana kutarisa kuti akangoziva kuti kamufana kamwana kadiki but kane chandisina kane maziso inini handina maziso ini ndine simba but handina maziso kamufana ndokari kutoona zviri kuitika pana apa ini handina chandiri kuona saka samson collaborated with that young man because he had strength and the young man had a vision this season there is need for collaborations you need to understand your strength and the strength that is in others what you don't have zvione mune vamwe vanhu pane vambe kuti ini chirume ndenge ndisina mari but ndikauya panapa ndine vision yekuti ndinogona kuita zvinhu zvedu zvehuku zvifambe ndogona kumhanya mhanya apa ndikatsvaga maketi tikatengesa tengesa zvinhu inini unenge ndakushandisa knowledge yangu uri kushandisa 500 dollars yako ukushandisa mari yako then we collaborate so muupenyu to in order to achieve certain things usually futi in a space of time iri padhuze kana kuti dike you need kupinda muna anonzi macollaborations ufanira kuwana vanhu vaunobatana navo vanhu vaunoholdana navo maoko mobatsirana uyu strength yake iwe strength yako motopusha mudhuri totorova poverty totoenda kumberi because one thing that i want to push on this platform is that we need to invest in zimbabwe we need to invest in africa

chiri chiri kukumisa kunoinvesta kuzimbabwe wakanzi chine vari kuzimbabwe vakada kukumisa kuti usaende the things will not change on their own the change that you want to see is caused by us zvatinoda kuti zimbabwe ive zvinokonzereswa nesu nyika yedu ine zvakawanda zvatinoshora nezvatodii zvasati zvasvika todada nedzimwe nyika dzevamwe kuti vhidhiyo yangu ndatouploada two minutes yatoita ye kune wifi iri fast kune marodzi akanaka ye motikari yangu yakazodai so but isusu nyika yedu yacho yatinenge tichishora ichazochinjwa nani haigone kuchinjwa newe kana watanga kunoti rural village yako kwawakakurira ikoko watanga kukudevelopa wacreata a dream house yawaida wacreata a dream business environment yawaida uchitangira pamba pako tichitangira pamba pedu tichidevelopa uye akaita imba yake uye akaita imba yake look at what the lady jinimbi did maizi so rest in peace akanotirakidza kuti kumusha unogona kugadzira upenyu hwaunoda kumaruzevha unogona kutoisa masolar ukatoitarama life yaunoda so there might be reasons why people don't want us to come to zimbabwe you might also reason, have reasons why you say i don't want to go back to zim i don't want to go back kumusha kwangu but

zvakanaka zvakaipa zviripo asi zimbabwe inogona kuvakwa nesi guys ndataurisa uh, i think i've talked for a long long time ndataura nguva yakareba sterek so thank you so much to those who've joined the whatsapp group uh, thank you so much to those who leave a comment ndokumbirisawo nemweya wamwari kuti mubaye pakanzi subscribe apo hazvibhadharwe chingobaya pakanzi subscribe ndiri kukumbirawo chingobaya pakanzi subscribe zvinobatsira kuti vhidhiyo yedu inoika ionekwe nevanhu vakawanda uye umva wabaya paka ka like button kana zvazoita ungosiyawo comment section kuti timu chimodho tiri tese homebound tiri tese jano investor kuzimbabwe to meet again in my next video mwari udenga akuitire zvakanaka god bless you peace